Олунньу уон үс күнэ саха норуотун улуу сырдатааччы Семен Андреевич Новгородов төрөөбүт күнэ. Саха тылын, суругун-бичигин күнэ. Ийэ тыл, киһи барҕа баайа, тыынар салгына. Төрөөбүт тыл норуот улун кэмҥэ олорбут олоҕун историятын тыыннаах кэрэһитэ. Ханнык даҕаны омук тыла сайдыылаах, баай, этигэн, хомоҕой буоллаҕына, омук бэйэтэ эмиэ оннук, өйө-санаата чэбдик, киэҥ көҕүстээх, инники кэскилигэр бөҕө санаалаах буолар. Саха суругунан уус-уран литературатын төрүттээччи фольклорист, бөлүһүөк Алексей Кулаковскай Өксүгүлээх Өлөксөй тыһыынча тоҕус сүүс сыллаахха Байанай алгыһа хоһоонун алгыс тылынан арыалланан арчыланан саха литературата сайдыбыта. Алексей Кулаковскай үйэтин тухары Саха сирин бары оройуоннарын кэрийэ сылдьар, норуот тылын-өһүн, хоһоонун, фольклорун хомуйбута. Саха бастакы алпаабыта тыһыынча аҕыс сүүс уон тоҕус сыллаахха оҥоһуллубута. Ол эрэн кыайан тэнийбэтэҕэ. Арай аҕыйах таҥара кинигэтэ тахсыбыта. Тыйынча аҕыс сүүс быһан биир сыллаахха академик, уоттан Николаевич Детлинг оҥорбут алфавитынан Эдуард Карлович Тукайскай аатырбыт тылдьыта, саха литературатын саҕалааччылар Алексей Кулаковскай, Анипподи Сафронов, бастакы уус-уран айымньылара сахалыы сурунааллар, хаһыаттар бэчээттэнэллэрэ. Саха дьоно бэйэ-бэйэлэрин кытта Детлинг алфавитынан суруйсаллара. Ол эрэн, саха норуотун киэҥ араҥата, үөрэҕэ, суруга суоҕа. Саха норуотун маассабай суругун-бичигин алтаабытын айан төрүттээбит бастакы учуонай, лингвист Семен Андреевич Новгородов тыһыынча аҕыс сүүс тоҕуон икки сыллаахха Чурапчы оройуонугар Бортоҕо нэһилиэгэр күн сирин көрбүтэ. Кинини кыра сааһыгар Иван Трофимович Цыценко диэн Орто Халыма куоратыгар ссылкаҕа олоро сылдьыбыт киһи суруйарга, ааҕарга ахсааҥҥа үөрэппитэ. Семен Андреевич Новгородов Дьокуускайдааҕы реальнай училищены ситиһиилээхтик бүтэрэн, тыһыынча тоҕус сүүс уон үс сыллаахха Петроградка университетка үөрэнэ киирбитэ, онно кини илиҥҥи омуктар тылларын кичэйэн үөрэппитэ. Полиция этнограф, педагог Всеволод Михайлович Иванов оҥорбут букубаарын киниттэн көҥүллэтиини ылан эрэ баран, бу букубаары уларытан уонна эбэн Семен Новгородов «Сахалыы сурук-бичик» диэн үлэни Уобаластааҕы типографияҕа тыһыынча тоҕус сүүс уон сэттэ сыллаахха Дьокуускайга бэчээттитэн таһаарбыта. Ол курдук, тыһыынча тоҕус сүүс сирбэ икки сыллаахха өрөспүүбүлүкэ бары оскуолаларыгар сахалыы тылынан үөрэтии киллэриллибитэ. Тыһыынча тоҕус сүүс сирбэ үс сыллаахха Семен Новгородов алпаабыта сөрүүккэ кутуллан үчүгэй кумааҕыга Сурук-бичик, сахалыы букулаар уонна ааҕар кинигэ утуу-субуу бэчээттэнэн тахсыбыттара. Саха норуота Новгородов айбыт алпаабытынан тыһыынча тоҕус сүүс отут тоҕус сыллаахха диэри туһаммыта. Кыым хаһыат, Чолбоон уонна Кыһыл Ыллык общественнай-политическай уус-уран сурунааллар тахсыбыттара. Саха сиринээҕи кинигэ таһаарар государственнай издательство тыһыынча тоҕус сүүс сырба алта сотунан тэриллэн үлэлээбитэ. Ити курдук саха норуота үүнүү-сайдыы, үөрэхтэнии суолугар эрэллээхтик үктэммитэ. Лингвист Семен Новгородов төрөөбүт күнэ сурук-бичик күнүнэн билетинэн. Бу дьаһал Саха Республикатын бастакы президенэ Михаил Николаев ыйааҕынан тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон алта сыллаахха олохтоммута. Саха Республикатын вице-президенэ Александр Акимов анал дьаһалынан икки тыһыынча биэс сыллаахха Новгородов аатынан бириэмийэ олохтоммута. Саха Республикатын иккис президенэ Вячеслав Штроус аналлаах айааҕынан икки тыһыынча сэттэ сыллаахха, олунньу уон үс күнүгэр, Бичик национальнай кинигэ кыһатыгар Семен Андреевич Новгородов аата иҥэриллибитэ. Төрөөбүт сахатын тылын сайыннарыыга, чинчийиигэ олоҕун анаабыт Семен Новгородовка дьон-сэргэ сүгүрүйэр махтана.